ġa jeżistu f'ċertu komunitajiet dwar il-manifestazzjoni tal-festa. Ma tantx ura li jemmen fil-volontarjat, turi li anka il-sistema ta' demokrazija fil-Knisja ma tantx hija dak li tixtieq u nifmu forsi jiena u inti. U dak kien kollu, dan kien kollu id-dokument. Wara dak, Sar studju s'issa fil-magħluq mod individu fil-malu, għax diskussjonijiet ta' dialogu fil-malu. Demokrazija, miex demokrazija. Iva, għalek ma billix miegħu. Allora ma nistgħux nitkellmu fuq demokrazija fil Għalek ma billix, għalek ma billix. Għalek permetti li ftit. Eh, fader, fader, fader, fader David, inti saċerdot, qed tismagħhom jitkellmu dawn jiena daw ġennew li f'daqqa waħda bis-serjetà kollha. Kont kont ħansir dilettant tal-festa. Żgur minn is-sensi. Jiena mir-raħal ġdid,

Wieħed kien jagħmel l-imwiet u s-siġġijiet u l-oħor kien jagħmel il-mirakli ħabib tiegħi. Jiġifieri sewwa, Father, Father David, u naqra paċenzja bija. Spjegali x'inhu jiġri għax vera ma qabad ċart, eh? Mela, ħana bak kumment li għal salvu. Le, le, għax oġobni. Interessanti għad oġbok kummenta salvu ġifiri, eh? Le, le, għax naħseb Qiegħed subaħ fejn hemm il-ġerħa. Jiena bħala saċerdot u għalija li huwa l-qalbi l-aspett reliġjuż. U salvu qal eh, fuq l-aspett reliġjuż dak is-siġġu vojt jgħid kollox. Għalli ekku. Ekku. Jekk għaddejja il-konsultazzjoni biex l-aspett reliġjuż insaħħuh, inti ejja. Jekk trid tissaħħaħ l-aspett reliġjuż, salvu laqat il-musmar fuq rasu. Minu responsabbli minn dan l-aspett? Fuq li qed jgħid. Skużi ftit, eh, eh, eh, minu responsabbli? Minu responsabbli ta' dak is-siġġu mill-aspett mill-aspett kollu ta' diskussjoni? Minu l-kap ta' diskussjoni? Monsignor Guder, għale, Monsignor Guder. Siġġu fajt. Kellu jiġi Monsignor Guder għalija jiena. Mhux hekk? Il-festa mhux il-ġimgħa tal-festa biss, ta' imma s-sena kollha. Jiġifieri inti biex tagħmel Alla ħares. Ħana jgħidlek jiena meta kont is-seminarju aħna konna ndumu disa' snin. U darba fix-xahar kienu konna vakanza. Mis-sib tal-ħadd immorru d-dar. Qabel ma mmur għand ommi jien, kont imur il-maħżen tal-armar. Għax tant qiegħda f'demmi di jien. Jena, ma mux hemm biss għax inħobb nara l-anġlu jew eh, il-pelandri mmur hemm għax hemm hemm ħbiebi li kbirt magħhom li mhumiex xi nerds daw li jagħmlu biss il-kiċċ. Daw moderni wkoll jiġifieri li li kieku kieku u lejna isma' jiena jiena ħanejdulkom jiena taf minn nibża' Minn nissew, ta' għax nissew u jiddu l-ek sew, u bat jamlu l-ek minn wara, ħja xaħat li ta' feq ismijaw. Imma. All right. Ija kont. Għalija, il-festa tant edha f'qalbi jena. Li meta kien ħareġ dak il-dokument, kien xok. E, inti, inti taqbat maħna. Aħna, aħna miegħek is-sena kollha. Aħna jekk tinqala tieqa tal-kopla x'jien naf minn mill-mosta sewwa. Lil min tiġi tgħid inti biex iżin, mhux minn tal-armar tmur. Lil nassibna l-ħin kollu korpus tagħmlu bina, il-moti tagħmilhom bina. Il-ġimgħa kbira ta' kollu tagħmel. Inti taqbad magħna, magħna aħna l-problema tal-festi. Biss inti għamilt mistoqsija tajba. Il-karozza ta' għant il-mekkanik biex tirrestawra jekk hemm ħsara, sma eżatt ħsara x'inhi. Issa na nafu x'inhi, ju forsi eh, ċertu jien naf ksur ta' liġi li jkun hemm fil-marċi u hekk. Taka, is-soluzzjoni ġiġa qiegħda qiegħda qudiemna. Aħna għandna strutturi fil-pajjiż, għandna l-awtoritajiet. X'inhu ma dal xhur ta' liġi fil-marċijiet? Jena sepajnek fuċċa għedi, inti mux ximkien. Le ġili jkunu ximkien iħor u koll, ija. Ġili jkunu ximkien iħor. Jek tmur Jekk hemm, jekk hemm. Tih naqra, tih naqra il-mikrofon. Meta darba, meta darba kienu qalu. Tuni ċans daqsxejn. Tiftakru. Iġifieri, e permetti li fadda, ma paċenzja bil-mod. Ħan professor na' kontroll. Iġifieri, ksur ta' liġi ju, li xi ħadd jinżal flok, fit-triq, U ziza u barra. Dini ġa sar ħopa ġensa, sur direttu. Għaxa tinsemmu persuna illi kellu jieġijaw. Suppost jgħad bil-edaw biex jitkellem mill-att religjuż, issa daħal fil-ktib u xi dokument u dan iġol. Sur direttur għandi filmati, hu paċenzja. Li jmur lura fl-1988 f'ċelebrazzjoni tal-festa ta' Kristu Rej. Portatori jonna da' xej u paġa, ori. Dawn huma ħafna zaza għedin jaqbżu dak huwa Dun Anton Guder, kappillan ta' raħal ġdid, jaqbesu jola ma' zaza bżaqqom barra, bi t-shirt, iġifiri. Skużawni ta' Qegħdin naraw dan il-filmat dik is-sena fl-1988 jiena kont hemm jiġifieri, ma kontx b'żaqqi barra x'kikun żgħir b'żaqqi barra jien kienu jitwerwlu da skemm kont magħluq. Qed naraw hemmhekk ukoll qiegħed anki fiċ-ċirku, fil-fatt minn hawn ftit ieħor se naraw anki fuq l-idej il-Dunan Don Guder u f'xi ħin ukoll anki idoq il-kurunetta jew klarinet, jiġifieri Il-marċ kien jidher li sal-1988, Dun Anto Guder qed narah fuq l-ispallej hemmhekk kien iħobbu l-marċ. Issa, ħu paċenzja, Father David. Le, ara. Tista' tgħid li ġaralu daqshekk minn dik inhar sal-lum dan. Ma hija dika. Jiena meta tiġi mara toqgħod tgħidli kontra r-raġel, eh. nidilha

Iridu speċi ta' hekk, knisja tal-elitisti li jekk inti iċċabċab qudiem l-istat anti xi tip ta' jien nafek ħamallu jew iridu tip ta' eh isu ikonoklasmu x'taqbad tgħidu illi iva, r-reliġjon jekk inti tesprimija b'mod naqra hekk ikkulurit Naħseb dik li jiena, il-problema hija ideoloġika. Hija konflitt bejn modelli ta' spiritualità. Naħseb diki jiena. Xi ħadd iweġibni għad id-domanda. Jista' jkun, jista' jkun, jista' jkun illi dan għala kollu dawn ħafna regolamenti li qed jipprovaw jagħmlu ġodda minħabba l-inkwiet li kien qed jaqala fil-marċi pereżempju. Ġieli ċans, wara sa nispiċċa l-mistoqsija. Jista' jkun illi sfortunatament minħabba il-politika il-każini tal-banet spiċċaw wieħed tal-Labour u l-ieħor tan-Nazzjonalisti. Iwa, qed nitkellem fuq affarijiet reali. Dawn huma affarijiet li tmisshom bidejk jien niftakarhom. Każin għandu President Deputat Laburista, Każin jiftaħ ieħor il-President tiegħu Deputat Nazzjonalista. biex ikunu bilanċjati. U oh, minix qed nikdeb qed ngħid il-verità jien, qed nikdeb jew mhux qed nikdeb jien. Le, u. Oh. Le, jiena qed nagħmel domanda. Jistgħu jkunu uħut minn daw il-każi illi waslu għal dan dun Anton Guder jiddeċiedi illi. Ġon, għampoġu eh, eh, sajna fl-arċ. Xilom dawk il-problemi. Il-problemi fil-festi. Eh. All right. Mux issa għalu Jien niftakar ilna sejrin biha dik kantalina mid-1983. Il għaliex l-imġiba f'ċerta marċi kien qed tiddiġenera ruħha. Issa jekk ma naċċettawx illi fil-festi hemm xi affarijiet irridu nirranġawhom. Naqblu. Qed naqblu. Naqblu. Qed mela permettili. Tantu hekk. Ja samiw taħta fad inti jgħid li tisa' nitkellem ta' paċenza. Qed tifhem? Tantu hekk illi aħna bħala għaqda każin tal-banet fl-ewwel seminar